Acholi kacel ki jo ma lawinyo nyo giloko leb lwok oweng. Dong Acholi tye me cwer cwiny twatwal ni wan lutino ma megwa kicimogi gitye i pocition madongo i lobo Uganda bat pocition ma meggi-ni tye ki nyer nono gipe ka konyo wan macalo Acholi nyo Kakalwo.

me konyo kaka Acholi. Pe angeyo diki maca joni eni ka gu retiring ka gi penyo gi ni wun kong mono position ma megwu ni wukonyo ki wukonyo ki Acholi ki ngo? Onyo kong bed an atye ki peny ni position man ma mao gi tye iye ki Beatrice Anywar ki Hillary Onek gi kacel ki Owiny Tolo ni an atye ka mito apeny wun ni position ma megwu ni kong wun wutye ka konyo ki Acholi nining? Yo ango ma wun wutye ka tic kwede ki pocicon ma megwu-ni me konyo Acholi? Pien eni tye lok me cwer cwiny tutwal. Kom bedo i pocicon ma onongo dano calo Norbert Mauge kacel ki owiny dologi gitye iye-ni, pocicon eni omyero okony gin me neno ni dyangi pa Acholi weng kiculo woko. Pocition eni omyero obed tye me konyo Acholi me nenone ni lweny mubedo i ka time i Acholi ka nek nek mogo matego ma NRA omyero obedo ka timone i lobo Acholi must be compensated. Iti nenone ka wunen kong LCs keken ma kinekogi i kare man me lweny pa Museveni-ni. Dwong ata ma LCs egoni weng gitye lutino acholi. Ci dong ngo ma gengo dano calo Mao gi me kati with the right bill nyo me kati ki neno yo ducu gin ki owiny dologi me nene ni these people should be compensated the house of disease people should be compensated pien i ada LC1 egoni weng ma guto eni ba guto pi ni

calo an omin babana ma obedo LC one nyo omin kwara ma onongo kigeno tutwal ma nyinge Abel NRA aye onekogi oneko but you find out ni lutinone ki ngagi weng pe tye pe ki compensating gi wa i can and the government is not caring about them so onongo tye calo duty pa dano calo nongo batmango-gi kacel ki owiny dologi me reminding the government nyo me kwaco ne atir ni an dong kit atye i opposition ma kuman ni omyero atir me konyo kaka na omyero atir me wek kaka na bene o benefiting onyo onong moce pien i adada ni this is the right chance onyo the right course ma onongo owiny dolo gumyero gutir iye matek me neno ni dyangi pa acholi ki culo judgement ki timo i acholi tim mogo maraco ma NRA otimo i kom dano wa omyero ki neno ni family ini ki compensating gin. eh, ki kineno yo maber me konyo Acholi. I kare ma Yield gine Norbert Mao pud pe tye Minister of Justice, bedo ka dange, bedo ka lok kare ducu, dwe ki dwe, teke dwe, mwaka ki mwaka, teke dwe ma kineko iye lukang yumbe oromo, nino dwene weng an angeyo kare. Mao coyo atikul matek i social media ne kodi Facebook kacel ki Twitter accounts coyo message malit kun waco atir ni otema atira kit ma otema oneko ki lukang yumbe atir. Pa gero ka onongo ma cagwok onongo obedo ka tic mere ki nying lukang yubbe ni weki dano ca otemagi kacel ki gamente gudi en cok botgi nyo me keto en calo minista ka dong en iling mot bikos i ada ka onongo mao tamo pi lukang yubbe kacel ki lutino pa lukang yubbe dis is de rait taim ma onongo mao aye myero obin dong ka konyo famili pa lukang yubbe. This is the right time ma ma ocalo dong en aye tye minister of justice me nenone ni the rightful justice mm, has been served for the plight of the Acholi people eh? for the plight of ngo of lutino calo pa pa pa yummegi ki ngagi ni

Ka in itye ki cwiny me konyo kaka omyero in ilok ki pa kaka o kare ducu whether itye ki ciling nyo pe ki cente iti neno ne eni lit twatwal tim ma NRA otimo maraco i Acholi dwong cok mito loyo wa ma NRA bene otimo

Dano ma gia ki i caid me South Sudan gitye ka neko acholi madwong ata at the border ento inongo ni our MPs and the ministers are doing nothing about it. Pe angeyo bene kong me twarre ki mutokagi ki ngagi i acholi kaka enoni. ento ka ope ka konyo kaka nongo konye ngo? Konye ngo ka dong pocition ma me godi wun pe wutwero konye ki kaka ka inongo ineno atir ka maleng mao latin Amuru ma oa ki i Amuru district ento nen gin ma tye ka timme i Apaa, Apaa tye i Amuru district inongo ni mao pe tye ka timo gin mo keken weko I strongly agree ni Mao tye ki cing i nek ma tye ka timme i apani pien tye ladit mo ma owacca oloko kwede maber ni Mao i kare ma en tye LC5 kulu en aye gucainin kontrak. me loko mapargi ki ngagi ma dong ogamo ciling o iye madit dok bene tye ka nongo compensation madit ki i loko mapar-ni ka ineno atyek cuka wax ma tye calo tye ki share tye share holders madit cok namba aryo share holders me atyek cuka wax. so tye ni lutino pa lutinowa macalo gitye i pocition madongo ticgi tye mere me cato acwali aye me cato ngom i acwali me cato jami mabeco ma tye i acwali ento pe me konyo acwali kong inen ka dano calo odonge otogi kacel ki rwot acanagi gicato wa tipo ma tye i acwali-ku. Gicato wa got, godi ma tye i Acholi, gin mo keken ma tye i Acholi ma omyero obed calo me awaka ma megwa nyo obed calo me tourist attraction ma megwa nyo me gwoko culture ma megwa inongo ni gimito gicato. Gin mo keken maber ma tye i Acholi ma omyero okony Acholi inongo ni lutinowa ma megwa gitye ki neno ni omyero gicat. Wa kit acwaran cen ma kitye ka lok iye ni lok tye ripot tye ma nyuto ni dano calo dano calo odongo otogi ki rwot acana gugamo ciling madwong ata ki i kin eni ciling madit ci pingo wun macalo lutino acholi instead me konyo wan ci inongo ni wun aye wutye ka neko wan wun aye wutye ka cato wan bot lurok. Jami ma tye ka timme i lobo Acholi weng nongo wun wutye ki cing iye ineno en oweko ojwi owaco atir ni pol nek ma tye ka timme i lobo Acholi weng lurok tiyo ki Acholi me neko Acholi luwote en oweko ma lweny pa NRA tye i lobo Acholi Museveni-gi kacel ki ki Bunyankole, Banyarwanda kacel ki Baganda guwaco atir ni Acholi gitye i neke kenkengi and indeed it is very true lok iwinye mere lit ento ada Acholi tye i neke kekengi kong in itam ka calo dano wa calo General Otemagi ma tye gang ma omyero obed dano me awora me timo jami maber me konyo Acholi ento inongo ni bino neko latin Acholi wa i gang. Latin Acholi ma nongo bene pe adwi bene tye civilian, balle mo bene peke. Ka giwaco ni otema owac kong bal pa lukang yumbe atida ni peke. Ibinongo ni lukang yumbe bene pe otimo defilement mo, pe bene oneko ngat mo, pe bene otimo gin mo ma that can make him deserve that bullets ma ma otemo awany oneko kede ki lukang yombe inongo lutino acholi gitye ineko wat ne kong kacalo wat okoyagi eni weng inongo lutino acholi aye tye ineko ma nyuto ni nek eni pe obigik inongo ni kaka moni nyo ngat moni dok gibicako neno ni oo otemo aye gin ki rwod enekane gin aye gubedo ka neko wa ni kare cani. ma nyo eni nek obibedo ka medde i Acholi kumeno. Mm? Pien kombeddi dano ma otemo awany kong keken onyono tyengi dwong ata. Dano ma otemo awany onekogi aneka. Atir pe bed nongo lamony ba. Ka onongo dok tiyo ki kerre macalo lamwony me neko lumwony luwote onyo me neko adwi, onongo olo man itye neko civilian ma bene pe wa ki gin mo i cinge. Moreover icito icelo wa ki i prison, wa ki i prison cells onyo icito ikwanyo wa ki i prison cells ka ibino icelo, eni ywekane tye kwene in me neko acholi, latyeno acholi, lawoti ma peke ki bal?

Pien kom bedo kwir ma dano tye kwede i kom otem awany dwong ma pe larre. I lok me ngom pa dano ma oyako ayaka, banya pa dano mogo ma nongo tye ma ogamo cente ogubu gubu bene nongo pe ka culone. Ladit mo oloko kweda ma otem awany odeno ciling ma mege 160 milion. Otemo weny dek colone. Opido i cene ini yo weng wa ki nga gi weng. Ento aram eni tim konyo in ki ngo otema wany in. Eh? Ma in aye onongo myero ibed ka nyuto example me kwo mapol maber i kin wan macalo acholi ento in inongo ni itye ka causing mother murder i lobo acholi itye ka murdering innocent people itye ka causing oo remo i acholi. ma omyero in aye onongo myero ibed calo kwot pa Acholi me defending Acholi in all in all ways koni lok kom ngom koni lok me ngo lok me ngo in macalo dong kong bedo nongo Acholi neni calo lacoki onongo myero in aye ibed ka defending Acholi ento inongo ni itye ka neko innocent lutino Acholi ngom pa Acholi ma omyero protecting nongo in aye dok itye ka yakone icato bot Lurok icato bot Salim Salegi ki jo ma gitye i gamente.

Pien lumegi otemo awany pole weng onyombe ki kaka pa Museveni gi. Wan wangeyo bene ni to dwong macalo General Secretary dako ne tye nyap pa General Salim Saleh and this is the very woman ma ocelo tyen to dwong ki biyali. Wangeyo story eno ni weng.

tye nenone. So jami mogo madwong i Acholi wun wutye ka timme ni wutye ka kano mere calo mung but mung mo peke. Acholi obolo caro lok maber ni kit ibut ki marri wa ite pii lokke pud obingene. En tye ka ngene dok watye ka ngeyo ada ni kare ducu nino ducu. Tye nenone. But lit tutwal ni lutino Acholi en aye gitye ka timo bal i kom Acholi. Lutino Acholi gitye neke kekengi. Amyero awac atir ni dano muku ma ineno guywek ma gulot mabeco calo Paul Lukec-gi ni weng lutino Acholi. Ka aye ni kitim cik Acholi, inongo ni neke weng obidugu pud i ot. Inongo ni lutino Acholi aye oneko. Lutino Acholi gitye ka neke me cobo miti pa Museveni. Lutino Acholi gitye ka neke kekengi. i kit me mony nyo i yo weng nyo i public offices simply because me cobo miti pa rwandis tutsi onyo ni weki gin ginong pocion madit i gamente rwomgi myero ocit omedde ento konye ngo ka ni rwom ma megi-ni kimedo pi ni in ineko latin acholi lawoti konye ngo ni in rwomi kitye ka medone i mwony ento pi ni in ineko latin acholi lawoti ma tye lamony. Wa dano calo oketagi eni weng ma ineno kineko ni ba General oketo gini weng lutino acholi tye ki cing iye ma ka ni kitim acol cik acoli ma angeyo mere atir ni tek adiki maca gamente eni oa ata wan macalo acoli nyo kacel ki rwodi myero wanenu ni lyeli pa jo enoni kigologi woko weng kitimo burial mukene. ma rwatte ki cik Acholi pien i Acholi ka dano-ni kineko akaka ka iyiko ki nyim ki nyig nyim madwong nyo nyim becen acel nyo kit gunia acel dano ma oneko dano-ni ni dugangi obilingo cwic. nyo ka iyiko kuyec i cinge yec mere me yweyo ot ci wiyweyo doggolagi woko weng co nek alac ma tye ka timme i acolini an aneno ni acoli omyero guyik yik ma twero culo wang kwo pa lutinowa guyik yik ma diki maca yweyo dog gang pa lunek dano weng wek guniang atir ni nek rac. Pien konye ngo ni in imito ni pa dano ni oto oko? Imito ni lutino pa dano oto oko ento in idek to? In imito ni lutino pa dano oto oko ento in ideg ni lutinoni pe oto? Co in ka ineko lutino pa dano omyero in bene iye megi kinek. Dok kit degi kit mito migi bene ni en mo obito, ni gibed dano bicako nekogi. Pien an angeyo mere ni Acholi gitye ka lworo mero tema simply because pi ni tye ki muduko icinge onyo tye ki power. I nino mo keken ma power a o ki icinge Acholi ki icinge Otema, dano mapol gubidok ka lweny i kom famili pa otema. Dano mapol gubicako lweny i kom famili pa otema pien dano tye ki niga madit dit mo i kom dano calo jami orwo otemagi-ni ento akemo tye mere madwong ento gubu pe gubu pe apeya ba otema. Ki dong bene otema wa nino myero inen ni dano eni ma gibino boti kono i acwali in ki ngagi-ni ni gimari, gimari kwo ba dano eni mere gitye ka using in. Gitye i bedo i ngete mere pi poa. Those are just positional friends. The friends that you have in macalo tema wany, those are just positional friends. Teke nino ma in ipe position ma migi calo lamony nyo ko general gi nyo ki nga gini. In ibi neno dano in kiro bi lokke i komi. To ma for dano calo Honorable Daniel Soka gi ma gitye wajo me loko ka tiye wi. Loyo jo eni ma gitime mere ni gimari. ento kur wek jami olokke diki maja. Gin aye ludwa in kacel ki lutinoni namba acel pien namba acel gingeyo asset ma megi iko weng gingeyo lutinoni iko kwiji kwiji pien wan mukene mogo nongo wangeyo lutinoni mogo acel nyo aryo nyo adek keken ento jo ma ingeteni gingeyo lutinoni weng.

Ci inongo ni gwoki eni ma in tye ka luruko mere ki nywata iye madwong pien in aye ineno calo pistol opong iyegini weng nono. Wa bongo omony in ki nywatagi kor ki ngagi ineno ni kiyikiko mere kwede weng nongo jami lub itopo. Ento gin ma in itimo marac i kom Acholi jami ducu ma in itimo marac i kom Acholi pi gak i rekod ma.

Judgment is coming for you. Acholi obidwaro wun calo cwari. Wun wungeyo cwari ka tye i ot. Ki dwaro kom dwar ki kome pe kimyero ribo atonge mo odong. So acholi bidwaro dano mogo calo otemo awanygi ki ngagi ma gitye ka timo tim maraco me neko lutino acholi pi miti me nongo pocition onyo pi miti me cente onyo ni wek i yom cwiny Museveni nyo i yom cwiny Rwandese Tutsi eni. Pien Museveni pe agaka i tela matwal. Ci cokki Museveni obi a ki i tela. Winy lokka. Ci cokki Museveni obi a ki i tela. En Rwandese weng gubi a ki i tela. Gubi a ki i Uganda. Ci nongo ni dano calo utema wany gini gudongo ka maleng mere. Gudongo ka maleng. calo cwari. Gudongo ka maleng pien nongo ka ma omyero gukanne iye peke. Co obed ki i lobo kany kun ogwokke ki jami maraco ma otimo i kom dano simply because ni wun wutye ki position nyo wutye ki power. Power is so temporary, so temporary. An jwi awaco ki wun ni kwong wuket labolli ma pud pe iilo cingi me neko Acholi Lawoti nyo dano mo keken makwo. Peny ka ma dano calo it Adop Itila gini tye kwene ma onongo otamo ni en eh

wa latin pa itila mo keken pe binongo. So rom aroma ki lok ka ma wutye iwaye ni jami mukene ma wutimo maraco-ni diki maca kibidwarowu calo cwari. Pien cwari ka odonyo i ot nyo tye i kitanda pa ngat mo, kibitute ni kitanda weng kibar woko wa tong cwari kibimito ni kineko. Lutino cwari matino weng kimito kinek koko tonge mo keken kimito kiwango ki pii malyet so tye lutela mogo i Acholi dyegi maci kibidwarogi calo cwari pi timgi maraco so cwer cwiny adit cwer cwiny adit pi jami maraco ma tye ka timme i lobo Acholi pi ni atye ma aneno ma angeyo records weng. Ento dong kero peke. But the best thing ma tye, wabi exposing jo ma gutimo gin maraco i kom Acholi dok wan macalo lutino Acholi omyero pe wageku exposing lutino Acholi eni ma gubedo ka timo jami maraco i kom lutino Acholi. And wa lutino Acholi mukene ma pud gitye ka medde me timo jami maraco i lobo Acholi me yako ngom, me neko nek in cold blood, onyo me neko lutino Acholi mukene ma gitye i mwony onyo gitye i position. simply because me cobo miti pa Rwandese nyo me cobo miti pa Museveni kacel ki Salim Saleh gini. Omyero onge ni lutino ajoli enoni diki mac kibidwarogi calo cwal. Amyero awac atir ni otemo awany en aye te gwoko Salim Saleh i lobo Acholi. Otemo awany en aye omiyo ngom bot Salim Saleh i Nwoya. Kombeddi otemo weny tye maro museveni loyo latin acholi mo keken maro wa latinne maro museveni loyo wa latinne magi kome munywal otemo weny maro museveni loyo Oscar gi ki lutino ne mogo eni weng ma onywalo ni otemo weny maro calim calel loyo lutino ne ma en onywalo Ento joni eni kit margi nining? They are user. Gitiyo kedi kwede ma kutiyo ki aber aryetgi ni ka kineko iye. Gitiyo kedi ka gineko iye. Aber ka aryet calim cale gutiyo ki aber ka ryet kit mo keken gunywal kwede mayo ngom kono gutiyo kwede me yako ngom i amuru in always. but pe otyeko kare madwong abe Harriet kineko woko mine bene kineko woko so jami maraco ma tye ka timme i Acholi ni kono obed me yabo wangwu ento wun pud wumedde ki nek ka wunen ni Harriet kitiyo kwede i nge kineko abe Harriet woko i nge kineko min aber aryet toko kony i bene doki ibinongo ni kibi kope i kom omin aber aryet pien joni pe gimito ngat mo kiken matye ki mwong nyo secret obed makwo gubi neko so this are the same thing madiki maca ka wigi oloke bene gicako timone i kom ote ma wany kacel ki lutino ne. It's just the matter of time. They are just user. Giti using utemo wanygi kono ki ngagi, maogi ki ngangagi because giti ki dano nyo giti ki gine political power nyo giti ki position moni i mony nyo rank. But ka gutyeko mission gi me ticco kom Acholi nyo ki ki jo enoni kibinekogi eko bene. Olanya, olanya Jacob yam olwongo Museveni ni Museveni Jesus ko ma obino a saving lobo Acholi. Abyeko ni olanya Jacob otamo minge eno ni dok nen calo o regretting. Pe angeyo kor Lubanga obipenyo ningo ki malo ki polo kunu. Co rac tutwal. Dok wan lutino acholi mukene ma watye ka lok me exposing tim maraco ma tye ka timme i dyekal pa Acholi nyo i lobo pa Acholi omyero pe wagiko pien wan macalo Acholi pe omyero in ibed ka celebrating lawoti ni kineko ber e innocent Acholi ma nongo oto in pe omyero ibed ka celebrating ni kineko ber. pien dano calo lukang yumbegini ki lutino acholi mogo mapol ma gitye ka to kombeddi i apar kono koro mujong tye ka nekogi they are just innocent people balgi ngo pe gubalo wa gin mo. En cik me mony. Ket kit ni in itye lamony pe tyen lok inek ngat mo keken. Ca gwok ka ineko in war fronts onyo ki ca me gwenye ki mac, eni wa tibone bedo pe. Ento ngat ma pe obale oboti onyo i civilians, in me nekone. Ka iloyo i kot me wi lobo kany, kot me polo pe ibiloyo. Ka iloyo in iloya ci lutinoni pe biloyo nyo acena nyo tipo pa ngat ca ni pe biwiki bibedo ka an teng in aloko jami man pi lit ki rac pa jami ducu ma tye ka timme i lobo Acholi aloko lok man pi lobo Acholi aloko lok man pi ngom Acholi ki jami malit ma tye ka timme i kom omegiwa nyo ki kakawa co wan Acholi iko weng pe omyero walingo me neno gin ma tye ka timme malit i lobo ma megwa pe omyero kiling Omyero wa exposing dok wa medo ne ki kwero gin marac. Mm, Pe omyero wa celebrating ni latin ma megwa onyo leb ma megwa kineko. Ento wan weng ma calo acodo myero wabedo me defending kaka ma megwa dok wa neno ni dano wa weng pi gi tego wa rubeno pire tek. Lwonga ni Honorable Daniel Soka. Cwinya pe yom.